hamena tikasvika mambo ariko achiripo padare ndambovasiya varipo ndisingazivike zvino dai tikasvika vana kumwe jena wabata usai wemhembwe kuti wane chekubata usiku wanhasi
makarekare hangu ingaindikavati tikange zvaminya ndaiti pfumo ndikaguda ndikatenderera ndikatenderera eh. ah, raibva rawira pamunhu saka kureva kuti mambo maiuruka uchinzveka mapfumo nemuseve ah. zvese nomazivi atinoita isu ndokuti mwana mukuru unonzi nevanji mwanakomana wenyu ndikuudze zvine ushe hwauri kutaurawo unongo wawata hauna chaunoziva pamusoro pazvo ini ndakura ndagara neushe uhu hwamauruka uhu kubvira ari baba vacho uchaba neuta vaigadza ushe hwavo vakubvira kumba huru wanzwa unotoda vadzimu mukati sezvazvaita izvo kuti baba vanoda kukura dunhu ravo kuti rakura taiziva kuti ushe vaigurirwa mwanakomana mukuru mukadzi mukuru ngaakure ezve mwana wakakadzikwa nababa anourawa mazira andinoita Nyaya iyi inga yaita mukakatanwa wakaita seivo uyu kuti vana chenzira vari kudawo kuti vana vavo vagare ushe vana vavariro vanodawo kuti vana vavo vagadze ushe nana angodawo vasina nevana varimowo mukati menyaya idzodzo hondo hondo tsimo yachindate aiwa hondo hondo hondo hondo hondo aiwa hondo hondo hondo Aiwa hondo. Ndadiko ndarira mambokadzi anouya.
Ndiri pangu vasikana makadiwa. Ah, iyo hainetsi iyo amai. Imungaswera muchizvidya moyo nekuda kwevanhu zvavo vanongova vanhu. hameno kuti mambo munotiwo kudii nenyaya iyoyo chokwadi ichocho nekuti mambo unofamba nedzimba variro usada kutora umambo hwekubva kwawakabva ko uchiya kuda kuzotsveta mamambo muno hazviiti

Wakadii hako? Ndiri pahangu mambokadzi. Vakadii vamwe kuzvivara? Haiwa vanofara havo mambokadzi.
Muri kana shamwari uta waro. Hekani waro tapiwa. Uri sei? Ah, ndiri mupenyu. Ko unobva nekupi ko? Ndinobva wangu kumatara amambo ku. Unongo zati musha wakura uri yasa wagara uchinetsa. Yebo. Eh. Aiwa, saka mamatama akanaka masvipedza zvenyu. Ah, tazvipedza. Aiwa, zvinokudzwa. Asi pane nyaya iripo. Chii mama? Yanetsa mudzinza menyu mumo mumusha menyu mu. Eh. Nekukura kwawaita. Eh. hatisi kuziva kuti tsvimbo dzichapuhwani chaizvo chaizvo dzeushe zvino makakatanwa aya akatotanga kare vamwe vanoti iwe haugoni kugara ushe kunyange zvako uriwo mukomana mukuru eh, nekuti ushe wedunhu rino unonzi unogadzwa zvichienderana nedzimba huru kunyange mai vangu vari vepiri ndini mukomana mukuru kaini mudzimba ndochokwadi chavari kutaura ndinofanira kakutora mushe nekuti munhu wemukadzi haangagare umambo iwe munhu wemurume uripo pane zvava kutondishungurudza utawari eh. kuti munhukadzi ndiye ava kutoremekedzwa kupfuura ini mwanakomana mumusha hame hmm? unopaonozei apakaoma ipapo ndoona mambo ipapo ndopaakanganisa aifana takatorimikidza iwewe munhu wechirume nekuti kana honde yakauyaka munhu wechikadzi hamiri hamene kuti simbo dzamambo dzingapiwe munhukadzi here akatonga dunhu rino hapagoneke ipapo utavaro
eh. ini ndichaona zvekuita eh. hazvigoni kuti ini nditonge nemunhukadzi mumusha uno tapiwa dzinza munhu rume mm. kwete ana macheka nhemba mm. vanga vanofuma uchinzwa kuti akwakati vanoorwa eh, vanofuma vainja

Ah, pane nyaya iri pano vavariro kune nyaya yakanyamutsa akuru igara kumba kwachengecho eh, unoionawo sei eh, zvakaoma asikana mbuya iya zviri pano asikana eh. isu tisango twagara tichauya pano pane chichabuda ameno iye chengeto iko kachembera iko kaya Ah!
Iyo chembere yaka ine mushonga wezvavarume.
akabva apa naamwe naamwe nyaya yemutsago

hamena tikasvika mambo uri kwachiripo padare tivahosi tinowana here padare ndambovasiya varipo ndisingazivike zvino Dai tikasvika vana kumweje navabata usa hwemhembwe kuti wane chekubata usiku wanhasi. Ah, asi uri kurevesa tani mazuva tichingodya mutsini. Ah, inasi kana ndikufunga kuenda unotemha musosera iyi. Ah, zvemusosera zvanyanya izvi ndogona kubata hangu ndenzara.
Asikana, tiende tinokupa zviyo, tare zuva raenda izvi.

haunawo kana yaunozivawo here kukura kwako kwese uko ndaona sokuti tete havagoni kutibetsera here aiwa vanobetsera ndakazozvona kuti mupaguru afaningire munhu asina mushonga guru ari ngwani chete kungonogara mm. hazvigoni kwatakadobva takabva takapakata asi ndiri kuona kuti zviri kutoramba mutsago wacho uri kungoramba uri kwachengeto zvakaoma vedu vaye zvinhu zvacho zvakatooma kava nditi vakandoromba kupi vakandoromba pasi pemvura chaipo

ungagona kuirwisa nekukwegura kwamaito koimi maindepi zvemachinda munomira mira ndimi ah, taura nyishoa hmm. tisu tiripo vaimi munomira mira vakomana vasiyana makare kare andakanzi mauruka saka kurevati mambo maiuruka eh. uchinzveka mapfumo nemuseve ah, zvese makare kare angu indaindikati zvikange zvaminya ndaiti pfumo

Ah, zvaka- tanga takasimba nguva iyoyo tichiri majaya Ah, sh- Ah, mazuva ano ona tachembera ndichagona kurikanda kana pfumo kana kumanga hazvina kumboziva ka kuti tichatumana ipo panapa Ah, mai wee apa tarudza nyama manje Eh? pamatondidhuma imini ndiwo pandatozitadza kuti yanga ndataenda ichitori sambani weru chaye chaiyo hombe yakakura so neku- Ah, Eh? ndosaka ndanga ndichinzwa kumhanya kuchiti i i Eh, chachimhanya chitinhira ka. hazvisi nehako munin'ina Yeah. masango nhasi matema Aiwa. ah, Saka- ah. Hazi- rato- ratodoka iri. Tichazama ramangwana. vakuru vakati sango rinopa waneta Ai chokwadi. taona Unai. unoona sei nyaya yepamusha peda Mama tikudii mukoma? tatokwegura kaiso Hai chokwadi kukura takura. Tisina kana kuroora. Saka iwe uneionawo sei? Ah, inini muone wandandichiita mukoma zvazvo chitomboda kuti titombogara pasi toona to iwo mambo vacho natogara navo totaura navo tovaudza mazwi edu kuti ndo dambudziko riripo takura isusu ndine karunyere kupe kandiri kunzwa kandakabata kapi futi nhau iyi tainzwa vasikana yenyaya yemutsago iyi asi nhau iri panapa iri kundirwadza muri kuziva vasikana kuti mwana wangu tapwa ndiye mukomana mukuru pamusha pano asi vari kufamba vachinzi mambo hwawo kukaita mimba huru asi mwana wangu ndomukomana mukuru zvinoitera sikana Hongu vavariro zvingadaro kuti mwana wako ndiye mukuru asi chandinonyatsoziva ini ndiri mwana mudiki zvangu zvinoitwa ndezvekuti iwewe wakatapwa iwe kubva kunyika yachaite zvii mwana wako ndewerudzi rwemuno chaizvo asi haafanirwi kupinda paumambo nekuti iwe wakatapwa danga atori wangu zvangu zvaigona kuti atopinda paumambo iwowo ah, unoreveko nhaiwe chenzira unoreva kuti nyange ini ndakatapwa ndakabva kune imwe nyika mwana wangu akatapwa here muno mumusha vavariro manzwa ako haana kana nematuro ose ah. zvatiri kutokuudza izvozvika ndozvinotoitwa muno mumusha uno watiri wamambo mauruka ah. iwe wakatotapwa Kubva kwachaite zvii hauna kana chaunofanirwa kutomboti utombotonga muno nemwana wako kunze kwevedu isu vana zvitori nani ndovangatopinda kwete imimi zvenyu zvamuri kutotaura zvekuti imi akatobvawo kwamakabva zvenyu muya moti mwana wenyu ngaapinde hazvitogoni zvaurikutauchokwadi ichocho nekuti mambo unofamba nedzimba vavariro usada kutora umambo hwekubva kwawakabva ko uchiya kuda kuzotsveta mamambo muno hazviiti ichocho ichokwadi vavariro

Hey, zvakaoma vasikana. Takabvaonekwa kumunga akonapwa vasikana. Regai tikutaurire isu. Mukaramba makati vavava munofa nenyota makumba ari mumvura. Mazvinzwa vasikana. Zvinhu zvese zvinongoda kuchangamuka. Ah, saka mama tikudii? Hey, hey.
Ndimi kama unotemwa dzinobuda ropa vasikana. Iwe musaka zvaunoramba uri kumba kwachengeto uko. Uchitadzawo kupindawo mune dzimwe dzimba. Zvakaoma vasikana. Iye chengeto iyeye nemakurira aita. Ndatisingafungidziri kuti ndokunoramba kuine mutsago unofanirwa kuuya kwamuriwo imi vadiki. Zvairi yavahosi namambo inotongeka sei? Hazvina maturo izvi. Nyaya inogadziriswa. Ah, eh, taisi takangofanana saka chomune muchindiudza ipapawo chii si takangofanana. Zvimwe zvinhu ngwaraiwo. Hazvidi kungoti vavava pawagarira ndipapo. chakazvika iwo vasikanawanikwa were mhuka dzakaita afanika vana ngwarati ava ah, tichiri vadiki kwazvo dzakanga dzakawanda eh, dzakawanda dzinoda kutovhiringwa vanhu vawandawo navo vachivhima ah. hakuna ah, mhuka dzichabatika kanaizvino hakusina mhuka dzichabatika uku kana ana nhoro chaiwo unovawana kupa ana nhoro eh. nezano randanichida kuti ndikubayire une hana here Mama tikudii?
Une hana here? Tingotaurai ka nyaya yenyu mheme mwana.
Daiwe chengeta, ndakanzwa kuti wafambisa makuhwa uchiti mwana wangu Tapiwa adana taura zviite sei? Ini iwe ini ah, mukadzi mukuru ngaakure Ezvo mwana akadzikwa nababa anourawa. Ini Chengeto
handina kufambisa makuhwa akadaro mumusha ini. Saka zvauri kuramba Chengeto ndaya kuzvitaura mumusha muno iwe. Iwe wakanzwa nani iwe? Nyika yese ingotaura nezvako kumatsive kurukova yangova nyaya iyoyo oti mwana wangu aurawa nababa vake. kuitira kuti zvoda kuti mwana wakagara umambo na ndafunga kuti nguva yakwana yamanje kuti ndiroodze vana vangu eh. unoona sevakura aiwa ipapo mambo pakanaka eh. nezera raane vana venyu riya raazere rakuiyemurika kuti vave masaimba kana uri usheu mwana wangu ndiye mukoma vakuru ndiye achatora umambo muno mumusha
mwana wani wangu iwe uri chimusha munewe chokwadi nekuti zvavari izvo zviya ah, nemusha wenyu kukura kwawakaita nemadzimai nyamuinawo mambo vamwe vechitikapo aenda mashura ashura ah, chairo mambo wangu ndaditi tauro iri ndo zano rakanaka rekuti vana venyu varoore vana venyu akaroora paita nhaka musha wakutokura ichokwadi iyo chandinoona ka zvinopa chiremerera munyika yenyu mudunhu renyu rinori e, ini gochedza kwandaimbogarawo kwakamboita makunakuna saizvozvi mambo vangoregera vana vakangogara vasina vakadzi vasvika masadzimba vakanobata vakadzi vamambo vavariro rega ndikuudze zveushe hwauri kutaurawo unongo wawata hauna chaunoziva pamusoro pazvo ini ndakura ndagara neushe uhwu hwamauruka uhwu eh? kubvira ari baba vacho mutaba neuta Vaigadza ushe hwavo kubvira kumba huru, wanzwa? Mwana wangu ari kuzopinda paushe uchida usingadi, uri kunzwa? Kuti murume munogara makavharira ezve makuta kuti makauti mwana wangu futi arege kupinda paumambo ushe hwababa vake. Mai vavabvira. Mudaidziro kauye kwako.

mwana wamambo haangororwi chiroorwe roorwe zvinongoitwa vana vemunyika ve va mwana wamambo unotosarudzirwa kudzimba huru dzeumambo ndokwaanofanira kuroorwawo kureurwa nezvikomana zvimutasuro naichengeto taitiwo zvimwe mutsago wamambo unoita uchichinjanwa nedzimba wakatangawo kwandiri woenda kwauri woenda kuno uyu woenda kuno uyu woenda kuno uyu Zvino kana kuona mutagu wamambo unongorambira mumba mako sekwangu hausati kana wambosvika. Taamashamba here pano? Takavingeiko pano? Taambwa here? Nhai Chengeto. Iwe, dzidza kutaura nevanhu vakuru zvakanaka wazvizwa? Handina zera newe. Kana uchisvika pavakuru svika uine tsika, uine hunhu. Wakabva usina kurairwa. Taura sekutaura neni munhu mukuru vahosi vemusha uno. Ndiri nhekesi. Nemhanga mazano yamambo. Chengeto, zvese zvauri kutaura zvese tiri kuzvinzwa. Isu tine nyaya yedu imwe chete yemutsago. Toda kuti iwewe semunhu mukuru utitaurirawo kuti toita sei kwete zvimwe zvo zvaunongoropota zvisinakana nematuro ese hazvishandi izwai muzvekwasikana kana iri nyaya yamwina yoyeye hainetsi nyaya inogarwa pasi vasikana yogarirwa pasi yotaurwa handiti vanhu vogara zvakanaka kwete yohohoyi haipedzi nyaya iyi
Unoona mambo wedu uyu ah, mazuva apindana. Vakuru vanoti nyangwe wakura unga uchemberi uchitotonha uchifamba. Mm. Zvinotonhwa ke guru. Unoda kuti saka mashoko tinogwereketa panapa mm. hausi wokureva kuti yatova nhau iri mudariro sokuti mambo aiwa mm. anogona kupamberi apo Zvinogona kunge zvatotii piracy tasitanga nyaya yacho. Haa ah, mhofu muri kutaura chokwadi ipapo. Mm. Noda kuti mambo asati atipira kuda kuti tionesane kuti kana zvazopinda mudariro tinozozvitaura sei. Zvekuti vakuru vanoti kure gomo huva ndiwo. Ndizvo zvemachinda. Shoko ndiroro. rataurwa pano iri eh. ndiro chairo ramirira iye mambo ndiye unoziva zvibereko zvake kuti tingatangira papi pamudeana
ah, vanhire amaini ah, taswera izvi taswera sei amaini swera vamboswera sei kumamisha uku ah, tinokudzwa Tinashe naTavonga indai mundoudza Chenzira atore chuma chake chaakasiya kurwi chakadonha kurwizi uko. Zvakanaka ya amai regai timhanye tonomuudza.
Ndimi kavadzimba tikuona makangobata maoko kudai so. Ah, zviripi kona ya amai? Tachingokwacha kwacha mumasango umu zvino masango matema tangoswerera haa maoko chete. Hakuna zvimboriko.
patatoona muchibva uku tatoti ndovamwe varwi haa ndini zvangu amai ndiri kubva zvangu nemumasango muna vakomana vandandinavava haa zvakaoma nhasi zvamakura kudai so baba venyu vane chavari kukurongeraiwo here kuti muwane haa zviripa amai takangomirirawo baba kuti vatiitirewo bira kana kuti vatibikire dorowo kuti vatipangidzewo kuti takufanira kunge tichiwana sezvo takura kudai Zvino isu pedu apa tachitotizve isusu sevana vadiki wo tanga tawanikwawo namambo hino zviri kuramba ta- tatotika imimi pamwe zvinoita sezvo murimi mataura kudai amai e, pamwe mune zano rekuti zvingafambiswa sei nekuti zvakasvika munzeve dzamambo namwari ndingaparara
nyaya iripo hazvidi kuti vese vakura ava vazive nyaya iripo inoda kutsindidzana panapa zvokuti siye zviri zvedu tega cheketo mazira andinoita nyaya iyi inga yayaita mukakatanwa wakaita seivoyu kuti vana chenzira vari kudawo kuti vana vavo vagare ushe Vana vavariro vanodawo kuti vana avo vagadze ushe. Nana angodawo vasina nevana varimowo mukati menyaya idzodzi. Saka rega ndimbokubayirawo zani chengeto. Zano rako nderei Gochedza? Imi ndimi vahosi. Zvino mumba menyu hamuna mwana mukomana mukuru. Vana chenzira vanotova vatapwa vakatapwa muziro andozviita dzimba idzodzi hadzigarwe ushe. Ehe, nana tauraiwo vanotori nevana vadiki havakwanisi kuti vapinde mukati mehushe muonere wandinozviita dei maigara pasi fanika zvataita kwamambo dindingwe maitora vana vose vanogadzwa paushe hwacho mogara pasi navo moshuma kuvadzimu kana kumasvikiro kutsvagira kuti munyatsogadza ushe hwacho pasisina gakava manogadzirirwa zvese isu kwataiva kwamambo Dindingwe akatoinda kumasvikiro kwakanotorwa muti aiwa gochedza mm. iwe unenge wauya nezano rakanaka rawataura iri ndarinzwisisa zvikatoitwa saizvozvoka zvingabatsira nekuti mumusha umu atopinda nyoka
sezvazvaita izvo kuti baba vatoda kukura dunhu ravo kuti rakura taiziva kuti ushe vaigurirwa mwanakomana mukuru nokuti isu kuziva kwataiita nenguva yababa vavo taiziva kuti mwanakomana mukuru Ndiye mubati wetsvimbo yababa. Ndiye muridzi wezita uchagara parupasa achikandwa zita ravo dai kuri kuti vaenda kwamupfiga nemvei. Matama ako ndiri kuanzwa Murivanede asi haa ah, hazvigoni ushe uhu semaziri angu andinoita hunofamba nedzimba kutangira kumusoro kumbe kutanga uchidzika ise yangu imba iyo iyi wangu mukomana nyange ari mudiki uri kutoya mumba mangu zvisinei kuti wa mwana arimo mudiki kana mukuru ndini mba huru inofanira kugadarira mwanangu ndaona kuti wakura zvino mukana wandiri kupa ndokuti chitenderera nenzvimbo ona nyika yedu yakakura unotsvagawo usarudzo waunoda kana wamuwana wodzoka Eh baba mazwi enyu amuri kutaura akanaka ndamanzwa. Ndichatenderera dunhu renyu rese rino iri ndichitsvaga wandinoda kana ndazomuwana ndomumitikidza pamberi penyu wandinenge ndawirirana naye. Zvakanaka mwanangu. Zvakanakai baba. Ndega ndimbotenderera nenzvimbo ino ndichiona.
Zvakanaka mhandara yangu.
Imi samambo, mishonga iri mukati memusha wenyu iyi inotopedzwa nemi. Unofanira kuunganidza varongo vangu vese, nyaya yogarwa pasi yotaurwa, toonesa moonesa kuti anofanira kunge aripo ndiyani sezvo varingoti umwe nomwe kuti ini wangu mwana dai ari apo haushe ini wangu mwana dai ari apo haushe saka imi ndinofanira kupedza zvese izvozvo mazwa ako chengeti ndinanzwa tichaunganidza vanhu vase ivavo togadzirisa
mukauru pana mashoko apinda mumusha menyu eushe Mbuya hwedunhu renyu zvino maziiro atinoita isu ndookuti mwana mukuru unonzi nevanji mwanakomana wenyu mukuru ndiye unofanira kupinda ushe uku vahosi vanoti mwana wavo ndiye unofanira kupinda asi sokuziva kwatinoita ushe unopindwa nomwana mukuru unandewo nezita renyu watinoti Nevanji, anoti nyangudai uri kuti madarika ndiye uchagara parukukwe nokupiwa zita renyu.
Pamusoro pemhukahuru, hapagone kuti imba diki itangire imba hombe kugara umambo. Hameno munopaonawo seiwo. Pamusoro yechangamire, mhukahuru. Eh, dziri munzeve. Eh, dunhu renyu rino rakura, mambo. Saka zvanga zvakadii mambo kuti muripatsanure? Zvino segakava randiri kunzwa riri kutenderera mukati memusha wenyu rikaramba rakadaro zvobva zvandidzosera kumashure kuya kwamambo Dindingwe kwamakanditapa kuya. Mutongerwo wadzaitwa dzaita saizvozvi gakava raramba richiendera mberi saizvozvi. Vaiunganza mhuri yose votora svikiro romusha imomo Rovarondedzera gwara ravangafambe naro. Ndiwo mazano andikakupangai nawo Mhukahuru.
Taona mumusha umu haa madzimai enyu kana vana vahose zvikuru. Hosi tinoiziva hosi ichi iri hosi padura ichivazha dura. Kana mumusha ma- mwakuda ku- dura renyu riya voda zvokurya. Vahosi ndivanovazha dura vachipa vamwe vavarungu vavo. Zvino zvovoita izvo zvokuita nharo nemi paushe, zvoita sokuti mava kuda kutonga. Muri munhu anoremekedzwa kuti vanhu vanosvika padare penyu vanotora nguwani vaisa muhapwa. Tokutendai machinda nehurukuro yenyu nemazano amatipa. Asi ndinoona zano rauya nomuchindarume uyu riri zano ringatibatsire. Eh, zano rauya naagochedza iri dai taramba takaribata
ndakunzwa nzara vasikana Tinotonogona mberi. hapana kana panowanikwa kana mvura tinondovaona aiwa tinonovaona asi indaa kunzwa nzara maa zvinotofamba mhondoro chaidzo chaidzo asi haimi pari pamhondoro zvangu handinyanyokuita nokuti ino ndonyika yababa vangu chaiyo

Aiwa tinofara yapenyu chairo. Ini vasikana ndaneta. Iko zvino ndakumbozorora ndichiona amai. Saka ndinokumbira kuti munonditsvagirawo chikafu nemvura yekunwa.

vari kungoona iwe huwai vati tiri kunanaira naika eh ameno kai tongotyira iwe aiwa inini ndiri mupenyu eh gore rino mbeu dzakaita here kumakura uku aiwa zvinhu izvi zviri nani nadenga vakatinzwa vakazotirangarira takamboita kuti tototya kuti ah zuva rakambopisa asi aiwa takazorangarirwa eh chekudya takachiwana mvura ichiri kufamba hayo murukova Ah, yezvino hamuchisina yangu amatsimi. Ah, oh. Mm-hmm.
Hapana hapo chiri kunetsa. Ah.
Ndarira mwanangu. Pane nyaya iri kungonetsa. Iri kungotenderera nyaya iyoyo. Ndiye ushe hwababa ako amauruka. Uri kunzi ushe uhwo unofanira kumbe kugurwa sedunhu rakakura. Baba vakura ka munhu wakwegura. Zvino pane makakatanwa. Makakatanwa aripo aya mwanangu. Eh. Nekuti ava vana mainini ako ava. Mm. Vari kuti vana wavo vakomana dai vari vapinda. Zvino ini kati ini aiwa zvigoni. Ini mwana ini ndini vahosi ka ini pano. Chaizvo. Ushe unotopinda mumba mava hosi mangu ini. Ah, iyo hainetsi iyo amai. Mm. Imungaswera muchizvidya moyo nekuda kwevanhu zvavo vanonguva vanhu. Iri mumaoko amambo Mauruka. sezvo imimi murimi vahosi pano pamusha uyezve ini ndiri ndini dangwe panapa aiwa eh, iro idama mwanangu rawataura ndizvo chaizvo ndinofanira kutoitika asi kandarira mwanangu ehe amai handine kanyaya kadikidiki kandoti ndimbotaura newe taurai zvenyama izvi zviri munzeve ehe kanyaya kandike kuti eh, ndiri kuona mwanangu kuti wa- waamunhu wati wakura kaiwe wamhandara yakura yakutoti ingadai yatovawo wafai watofanira kutoti uve nemba zvinonda pandada kuti ndizive kuti hauna here munhu wo shamwari yako yaunofambidzana nayo haa ini mhai ndichigera ndichatoita zvekutosarudza handisati ndava naye ndichiri kutotsvaka kusarudza kuona tichatoita riri dare vokokorodzwa varandakomana vemuno mudunhu mazwi ako akanaka mwana mudana ange eh. asika pane wawakagona wehire usati waunganidza vanakomana vese vavava
Chitambirei vasikana. Chitambirei. Aiwa maita basa vasikana.
Ah, mafamba vasikana. Aiwa vafamba. Mafamba. Wanepiko mvura inotonhorera kudai neshuma dzinonaka kudai. Akazowana mumukove momu.
Aiwa tinotenda.
Azvinonaka. Ndofunga dzakazara. Izvi zvinoratidza kuti muri vana vanoteerera.

akumba kwamuka hako amene kwenyu haa vamuka zvavo vanako kuno kwamuka sei kwamuka vaenda piko muka uku vamboenda kuzunde kwavo uku kumbonomema vachiita sanudza tsoka dzavo ah, ndenge ndati ndivaone zve eh. vane hope dzandakarota ndarota mambo vachirwiswa mhuka inotyisa chaizvo ezvo mbada vaya vari musango dema dema varwisana varwisana nayo payakati chirega ichinovabata ivo ndo pavakabva vada kunge kuikurira ndibva ndanenge wadikiti ivo ndo pandakabva ndapepukawo ipapo hmm,
eh.
hmm, chengetu ekuona kwangu ini chira pane mwana akupinga mambo handizvione zvakanaka zvokuti hope dzangu ini a kashoma adziwanze kunyepa atorevesa kudai
zvino kana huri uroyi ushani nokuti nyakubereka mauruka eh. achiri kufema papedzisai ndiye angaite sei kubva makare kare chaiwo baba vamauruka ava vamutamba neuta vachiri vachiri kufema hapana chaisvika pana mwana wavo pasina chaanoziva hakuna gona kana n'anga kana hakata kana chigadzirwa kana chipotwa kana zango kana dumwa chairo anga asingasikani naii

vanhu voshaya vese kukanika kuti chii chiri kuya chii chiri kuya chiiko vanhu votodaiona ah, aitokaruka akutotamba nemudzimu iyoyo nyoka yanga yasvika yakaruka yatsiga pamusoro apa yamhara pamusoro pake vasaziva kuti yabva nepi vaiti kana mudzimu wavo wabuda kwaiuya nyoka ari pamusoro pavo no muchorochoro muchorochoro unenge wejongwe unenge wejongwe eh ah, ah. oh ndosaka vakanzi mutsigandara ndosaka vakanzi mutsigandara ah eh ango zvabedzi champupuri mudenga uno vakuti karuka ya musoro make yatomhara ya saka kubva ipapo mudzimu we wamupotera mm. ndo pakazobva zita iri rakadzimwa neramadunhurirwa iri rekunzi mutsigandara nekuda kuti aitsiga nyoka iyoyo kana mudzimu wamubata oh. wamusvikira ndati nyaya yamuri kutaura iyi haipedzwi nokutaura inotoda vadzimu mukati ndoanopedza nyaya e, kana dziri tsvimbo dzoushe dzinotonongedzerwa nevari kumhepo kwete kuswera muchanongedzerana muchitsvagirana zvitsinga Ndazvitaura zvinhu izvi nokuti zvinogona kuzvara kuurayana, makuva, mofa musingawirirani neshoko rinotopedzwa nevadzimu. Hakuna unogadza ushe, ushe unogadzwa nevadzimu.
Aiwa, pakanaka amai, mashoko enyu ndaa ndiri kuanzwa. Aiwa mashoko akanaka zvikuru. Eh. Eh, tongoitawo saizvozvo. Nekuti ndimi vakuru mototipawo mazano ekuita. Eh.
Mwanangu. Amai.
Eh, kune dare ririko uku. Ratinoda kumhanyira kuna mambo uku. Takutoenda. Oh. Akanaka imhai.

wangu muchindiona kutsika pano kudai kusvika panhandirero yenyu ndine chichemo chandauya nacho chenyu mwanasikana wangu akaroorwa kwabhonzo makore matatu Hakuna kana tsvakirai kuno. Hakuna kana chii. Mwana wangu akadaka vakatsakati kako. Hameno kuti mambo munotowo kudii nenyaya iyoyo. Iyeyi wamuri kuona ari pano uyu ndiyo hanzvadzi yabhonzo. Mukuwasha wangu iyeye.
Eh, mwanangu nyaya dzenyu ndadzinzwa idzi. Zvino masvika makurukota angu asipo wose ndichakutumirai nhume mozodzoka zvekuno kana zvakadaro mambo ndinotenda nekuti chinhu chiri kundirwadza chaizvo muupenyu handisi kuwana kana hope
zvinobhonzo ari kutaurwa namai ava handizivi kana achiri mupenyu nokuti adoda kutozvisungirira nenhau iyoyi e, mwanangu kuzvisungirira hakusi kwakupedza nhau imimi vese vapenyu nyaya inongosara iripo nyangwe iwe ukafawo nyaya inongosara iripo kana isati yatongwa namambo
naiwe chengeto ndiri munhu zvangu ndinogara kure kure uko asi mazuva ndiri kunzwa ekuti muri kunetsana nevamwe wenyu ichokwadi here nhai ah,
nhayo nyarai wataura eh? wataura dama chairo ehe eh, eh, bopoto riripo nyaya yacho iripo ndikudzi ndiye ndiye ushe ehe uyo ari kuti vavariro mwana wake ngaapuwe ushe ah zvino ini sekuziva kwanguwo ehe imba huru Eh. ndini kavahuse ehe Um, imba huru ino ndo inofanira kugadzwa ushe hwacho chokwadi hazvinei kuti mwana wangu mudiki Eh. kana kuti wake mukuru Ehe. asi tinotedza dzimba ko panyaya yemutsagwa apa shamwari haa zvii zvemutsago